Essalowmaleýkim gadyrly hançylar. Şu gün Türkmenistan milli teleradiosynyň Alaýaz atly şadyýan programmasy biziň öýüniň halyçylarynyň arasynda. Pikir beriň, gülmek üçin erindegiňizi Bir ýek ýygnamagyňyzy haýyş etýän. Belki güldüreris, belki ýylgyrdarys, belki pyňkyrdarys. Indi bolsa adamlar Enekuti salam aýtdy, özi gelip bilmedi, motorly getirip gitdi bizi. Ýöne poşalagy diläp, diläp, diläp, diläp zordan Keýlesanyň ýeke jagramynam üýtgetmän, halçylaryň gowy powary bar. Gowy aşpezi bar, gowy naharlarlar diýip alyp gaýtdyk. Poşalagy göresiňiz geldimi adamlar? Ýöne elläp görmek bolmaýar. Sebäbi gyzyl kitaba girdi. Ynanmasaňyz gyzyl kitabyň ýetmiş dokuzynjy saýpasyny görüň. Begamodyň üstünde poşalak, Enekütem idip barýa, akgaglaram yzynda. Geliň onda, po, şo, lok diýseňiz gelýä şol adam. Wraç köçjeträk däl. Hany, gaýrat ediň onda. Po, şo, lok, el çarpybrak. Po, şo, lok. Po, şo, lok. Türkmenistanyň at gazanan artisti Gurbannazar Atakgaýew Enekütüň äri Koşarak aga Aý sagbol. Essalawmaleýkim we rahmatullahi we bereketi. Hemmäňiz ýylgyrmaga geldiňizmi? Berekella. Adam ýylgyrsa owadan bolýar. Sagdyn bolýar. Bäş minut ýylgyrsa bir stakan gaýmak içen ýaly diýýä. Ýöne öňünden gaýamak içmeli-le ýylgyrmaka. On bäş minut ýylgyrsa adam kurorda gidip gelen ýaly diýýä. Eger bir sagat ýylgyraýsa adamyň ömri bilýäňizmi näçe ýaş uzalýa? Hä? On. On ýaş uzalýa. Ýekeje minut meň ýanyma geliň, sebäbi men bar bilemok siziň ýanyňyza. Sizem ýylgyrmaga geldiňizmi? Ene kütegini getirdiňmi? Bizem size garaşýarys. Hä, şeýlemi? Häzir näçe ýaşyňda? Elli dört. Elli dört. Şol bir sagat ýylgyraňda on ýaş uzalýar diýenine ynanýaňyzmy? Gürrüňi näme bir zat. Gaty gowy. Ana berek ynan diýä adyňyz näme diýdiň? Mere. Mere dagy häzir elli dört ýaşynda. Şu taýdan bir sagat ýylgyryp öýüne gaýdanda ýene on ýaşy goşsak näçe bolýa? Altmyş dört ýaşynda barýarys. Aý sag boluň. Ana ýöne şun meni aldapdyrlar ýa-da hakykatdanam şeýlemi? Haly fabrygy diýseler diňe gelin gyz görjek. Şoň üçinem şu sakalym dagym gaty gowy syrip ýylmanyp geldim. Tüweleme görýän welin ene köpüsi erkek kişi. Indi erkeklere bir soragym bar. Öz zenanlarynyň deregine özleri işe gelýäler. Halyda okýaňyz şeýle dämi? Hany erkekler dogryňyzy aýdyň eliňizi ýüregiňiziň üstüne goýaga deňňi. Araňyzda heleýiňize gep düşündirip bilýänňiz barmy? Aý güläýýäler neresseler. Hemme ýeriniň horazynyň sesi bir diýenleri. Men özüm dem çen tutýan. Näme diýsene horazlar, wiý, erkekler. Bagyşlaň men özümden çen tutýan. Heleýiňe gep düşündirmek Gaty kyn, aňsat däl. Bagşy ilki gelin bolup ýanyňa geleňde düşünişmek gaty aňsada. Çalaja ene hüt etseň düşünip dur. Çaýyňam gelip dur, naharyňam hemme zadam gül ýaly. Dogry däl Meret aga? Bi Neme-de, on-on bäş ýyl geçýär welin, eýýäm töweregiň jüýjeläbi gurýar welin, Praşşaý gelinlik döwri başlaýar aýallyk döwri. Aýallyk döwri başlanda erkekler erk elden gidip ugurýandyr. Oň eline geçýär owsaryň ujy. Bir könäni ýatlap abyr-zabyr eden borsuň welin, boş gykylyk bor. Dogry dälmi? Ana dogry diýýä. Men özümden çen tutýan welin, dogrudan hem şeýle-dä. Ýene bir on-on bäş ýyl geçýär welin, eýýäm maşgala ýaçeýkasynda iň ýokarky basgançaga barýar, ylymda iň ýokarysyna akademik diýýärler, harby gullugynda iň ýokarysyna marşal diýýärler, maşgala ýaçeýkasynda iň ýokarysyna näme diýýärler? Heleý diýýärler. Ýöne a heleýlik döwrüne ýetende, seň adyňam tutulmaz, Ýöne seň adyň Sen otur bor. Sähel bir gürrüňe goşulaýsaňam ahheý, sen otur. Enekütüň-ä diýýäni şo. Hä. Bir aýlyk-suwluk getiren günüň çaýy üýtgeşik demlener, başga wagt hem seň adyň Sen otur bolar. Ýöne agzybirlik bilen şo derejä ýetmek hemmäňize nesip etsin. erkekler. Sag boluň. Konsertlerde gowy el çarpyşyk, şular ýaly gül almak gaty ullakan zat. Goý, siziňem mydama durmuşyňyz şuň ýalak gül ýalak bolsun.